Mela, semmejna l-ewwel l-affarijiet lixxjużi li huma sikoloġiċi. Mela, meta aħna qegħdin nokkupaw ġisimna u moħħna, hemmhekk fejn kont se nasallek l-ewwel, aħna awtomatikament qegħdin niffukaw fuq xi ħaġa li hija differenti minn dawk l-issues minn dik il-problema li kellna qabel. U xi jsibu ħafna nistef? Waqt jew wara li jkunu għamlu l-eżerċizzju, u għal aktar ħin, illi moħħna jibda jikkrea idejat friski, ġodda, kemm ta' kif inħarsu lejn is-sitwazzjoni. Jiġifieri hemm min jgħidlek jiena daqs nofsi ilu dik il-problema kont qed inġibha bi kbar. Issa qed nirrealizza li fil-verità mhi xejn. Orajt, forsi mhux ħaġa li saqgħu ta' qed nħoggos biha, Tajjeb, imma jekk is-sitwazzjoni li qabel kont nara kbira ħafna, għax issa għandi ċertu clarity jgħidulu bl-Ingliż, kapaċi naffaċċja u niddilja magħha ħafna iktar b'kumdità. Mela dak huwa don ieħor tal-exercise. Taf x'hemm ukoll jimxi ħafna mal-exercise kważi paru passu ma li qed ngħidu, dawk li jgħidulhom power naps. Mhm. Aħna l-Maltin nsejħulhom siesta. Din is-siesta Ehm, ta' min nagħmlu parentesi żgħira, għal maġġoranza mhux li ta' min tajt ħadħol fis-sodda u fiex kien inqum inqum. Għax hemm min inqum iktar ħażin. Daw li jien jekk jekk nintefa' nofsija biss inqum gravi nqum. Aħjar nibqa' dejja għax inkun għaddi qas biss bdejt ninżel. Mela- Ġifieri mhux kulħadd l-istess. Ħalaq sammi għak xaħġa li forsi tejnek. Mela, illum hawn minn daw il-plattaformi fejn ikun hawn il-videos irrekordjati diġà, illi fihom ma jtellgħux videos biss, jistgħu jtellgħu anke ħsejjes. Dak li jkun jista' jidħol fuq xi pjattaforma minnhom, jikteb power nap u jikteb pereżempju 20 minutes. Tajbin daw.
Da jibda jdoqlok. Inti ħat immaġinhom xaġ tal-aljeni, tajjeb, ċertu frequency. Eh, frequency. Illi l-iskop tagħhom ikun per eżempju, illi inti f'dik il-ftit li ħat orqod, jgħin lil moħħok li qed jisma' dawk il-frequency jorqod fil-font. Mela ħadd huma parti iċċarġjata u aktar friska, ħadd ħossok li jisek irqat ħafna iktar milli fil-verità irqat. U dak jgħin ħafna wkoll bħala terapija anka għal min ikun għaddej minn daw is-sitwazzjonijiet ta' ansjetà u forsi ta' inkwiet. Jiġifieri ara daqsxejn in-natural kemm hu sabiħ. X'hawn aktar naturali milli nagħmlu l-exercise u nieħdu siesta. U tisma' l-mużika.
U tisma' l-mużika fl-istess ħin. Jiġifieri, again issa. Illum minn kollox hawn x'tagħmel. Gwidi. Il-barra.
Eżatt. Mor.
Issa bdiet ix-xemx, ix-xemx, serotonina waħidha. Hawn min jieħu l-pilloli. Biex jgħolli s-serotonina. Fhimt, jiġifieri il-happy hormone. Mort naqra quddiem il-baħar, imqar smajt dak in-naqra mewġ. Qiegħed lej is-siġar kif għandek hawn wara, imqar tieħu dak in-naqra iktar ossiġnu, dik l-iktar arja mela. pura, speċjalment min joqgħod f'żoni fejn qas naraw siġra. Tajjeb? Jiġifieri iktar ma nagħmlu affarijiet naturali, aktar ħajjnuna. U tgħidli, tajba di, x'nagħmel? Naqbad it-television issa pereżempju u mmur fil-kampanja? tista' jekk hemm id-dawl, imma li qed ngħidu imqar issib kwarta nofsija illi tagħmel affarijiet naturali. Min ma jistax joħroġ mid-dar, itla' naqra sa fuq il-bejt.